hĩndĩ ĩrĩa gatwarirwo ah, nĩ mũtumia rĩ Eh. na njĩra ya ũgekĩra rĩu rĩ eh, Eh. ũraiga ndũraigua wega Eh, Ah, reke ah, tũgĩgũtware rĩ Eh. ũgakĩrorwo nĩkĩ eh, no we rĩ nĩ anjĩra ũyũ gũtirĩ marĩria matũmaga mũndũ athũre mata gĩthemba kĩu na gũtirĩ marĩria matũmaga mũndũ arege irio iria tũrĩte tũrĩ na imbe magũrũ Ĩĩ, ona marĩria maya ma gũtahĩka rũcinĩ rĩ Eh. ah, mau nĩ maria nĩ marĩkũ

na athikĩrĩria aitũ o harĩa mũngĩkorwo mũrĩ rĩtwa nĩ mũngai wa mũthoni na yo tabarĩra ĩtagwo maganjo-inĩ maitũ na hwainĩ wa ũmũthĩ tũkĩrĩ na mũtumia mũrata wakwa ũrĩa tũnyitanagĩra nake na tũgatabarĩra tabarĩra ĩno nayo- nake ah, mũtumia wĩ haha ũgwĩtwo njĩtagwo waithĩra wa mũngai na ndĩ mũcera wa mbarĩ ya mũtego gathi na mbere onani kũmũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ĩno itũ na gũcokia ngatho nĩ ndũmĩrĩri cianyu thimũ mũtũhũrĩire na mũgatũmĩrĩria tabarĩra-inĩ ĩno. Atĩ ithe ndĩraiguire woiga atĩ ũhoro wa ndũmĩrĩri iria ũnyitĩte? Ah, reke nyambĩrĩre na kwamba ah, kũgeithia Eh, na kana gũcokeria ngatho andũ arĩa ngũgweta haha eh, Ah, ndĩna ngatho nyingĩ mũno kũrĩ mũrata wakwa na mũrata waku mm, Ah, mũthuri ũgwĩtwo Laban Macharia eh, akoragwo kũrĩa Oregon mhm, na muthuri ungi ugwitwo Anthony Muikia Eh, no andu aingi tumwitaga African teacher mhm, Ah, na atumia kihii eh, Ah, aria makoretwo magithii na mbere ah, gutwirorera eh, magathii na mbere kuhura thimu eh, ona ah, gugituikira mihito ya kwenda gũthiĩ na mbere gwĩka ũtuĩria Ĩĩ. na nĩgetha tũthiĩ na mbere gũkorwo na tabarĩra itiganĩte Ĩĩ. o ta ũrĩa mathiĩte ma- ah, magĩtuthũraga ah, ciũria Ĩĩ. na mawoni mao Ĩĩ. Ĩĩ. ũkandirikania mũtumia ũmwe mũrata wakwa cambĩki witũ mũno Mhm. wĩtagwo mũthoni Ĩĩ. Millicent wa kĩbuthu kũrĩa rũngai Ĩĩ. kenya

tũkiuga nĩ gũthoma tũthomaga o ithuĩ tũkĩheana ah, tũkĩrehe tabarĩra ĩno rĩ nĩ gũthoma tũrathoma mũthikĩrĩria na mwĩroreri rĩ onake no arathomera ho na rĩu twaragĩrĩria ũhoro wa single mothers Ĩĩ. kĩhumo Ĩĩ. na ũhoro ũcio ona niĩ nĩ thomete mũno makĩria na nĩ nĩ ũratuĩkire kĩguni ona nĩ mũtũrĩre-inĩ wakwa Na rĩu harĩa tondũ tũtiatirihire-rĩ, Mhm. nĩtwa- nĩtwakĩrĩire mũthikĩrĩria kana mwĩroreri Eh, atĩ nĩtũgũthiĩ na mbere eh, na nĩ twakĩonire kũrĩa rĩtwa rĩu rĩa single mother kana ũhoro ũcio wa gũ- wa gũtuĩka mũciari Eh. especially wa mũtumia nĩ eh, arakorwo ũreri-inĩ eika eh, hau nĩho twa- twa- twa- twatithĩirie eh. ndigũkĩendaga tũgĩthiĩ na mbere ũtangĩgĩkorwo

na tukiona kihumo na tukiona uria twikorete hau eh, Ah, hamwe na maundu maria twaigire ni thirikari iria kuma thirikari ya muthungu eh, ah, ona gucoka guka thirikari iria ingi cirumanirire hau eh, na to thirikari icio ona thirikari cia kimabũrũri mhm, hĩndĩ ĩrĩa twaigire nĩ cianjirie Ah, inyitanire na thirikari itũ Eh. gwĩkĩrĩra mũno mwana wa kairĩtu Eh, na tũkiuga atĩ mwana wa kairĩtu ũrĩa wekĩragĩrwo rĩ mhm, rĩu nĩ mũtumia eh, ohikithĩtie kana akaruithia eh, koguo rĩu nĩ ũrona ah, tũgakĩhana ta twagĩo nĩ kĩũndũ kĩrĩa mm, ah, kĩahana tarĩ mũtugo eh, kana tarĩ guo ũndũire witũ eh. no ũma wa ũma nĩ atĩ ũcio tiguo ũndũire witũ Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ tũtirĩ twakorwo twĩ na ũndũ ũcio wa mũndũ gũkorwo agĩtwo single mother. Reke tuge Gĩkũyũ-inĩ rĩ, harĩ airĩtu arĩa kenda na tũmetaga kenda mũiyũru rĩ, a Gĩkũyũ rĩ, nĩ harĩ na mũirĩtu ũmwe wĩtagwo Wamũyũ. na wamũyũ rĩ aciarĩire eh, riko Ĩĩ. agĩkĩgĩa ihu rĩa riko Rĩa riko. na agĩa ihu rĩa riko rĩ Mhm. ah, nĩ acokire gũkorwo e wa kĩguni mũno Ĩĩ. na ihu rĩa riko rĩ Eh. rĩ ũtiganu mũno na mũndũ ũhikĩte Eh. agacoka Eh, kwao eh. kana agacokio kwao rĩrĩ rĩa riko nĩ harĩa mũirĩtu Eh. ndahikĩte Eh, agagĩtuma ndũgũ na mwanake kana na mũthuri eh, na akagĩa mwana arĩ o kwa- o kwa- o nyũmba kwa nyina eh, Eh, eh, akagĩa mwana arĩ o nyũmba kwa nyina eh, na rĩu ah, nake gĩkũyũ rĩ Eh. arĩ mũgĩ eh, na ndanakwĩra thĩinĩ wa ah, ndũrĩrĩ iria nyingĩ thomete ah, ndũire ciao Eh, ndirĩ ndona rũrĩrĩ ah, rũ- rwanakorwo na kĩhonia kana ah, njĩra cia kũnina mathĩna ma kwao eh, gũkĩra rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rwa gĩkũyũ Eh. nĩkĩ Ah, ta rĩu ah, wagweta na twaiga nĩ kwarĩ na wa mũyũ kana rĩrĩa tũraiga ah, kwĩna ihu rĩa riko rĩ eh, ah, he maũndũ merĩ ngũgweta haha mekĩkaga eh, ah, nĩgetha ah, ũhoro ũyũ wĩtĩkĩrĩke Ĩĩ. na kana ũgĩe njĩra Ĩĩ. wa mbere Mhm. nĩ atĩ kũngĩgĩtuĩka mũndũ nĩ akĩgĩa ihu rĩ Mhm. ah, nĩ rĩgĩthiaga rĩkaharwo Ĩĩ. rĩngĩ kĩharwo rĩ Mhm. rĩgĩe mwene rĩ Ĩĩ. eh, rĩu tingĩkĩharwo rĩngĩ Ĩĩ. o tiga atĩ rĩu no andũ magĩikaraga thĩ Mm. ah, na nĩ tondũ wa gakithio karĩa karahanĩte tarĩ ngarari rĩ Ĩĩ. na ihu rĩaharagwo rũcinĩ tene mũndũ arokagĩrwo tene rĩ Oh, Ĩĩ, rĩrĩa marateire tene- nyina. ĩĩ, ikũmi na ĩmwe thinacara-rĩ Ĩĩ. mũgakĩroka Mhm. kĩama gĩgaikara thĩ gwetha kĩhoto Ĩĩ, rĩu mwanake a- angĩaregire-rĩ ĩĩ, agakĩhũrwo ndoco ĩĩ. tondũ hatirĩ ũndũ ũngĩũka mũirĩtu akorwo nĩ kũmũigĩrĩra aramũigĩrĩra ĩ tondũ a Ĩĩ. thikũ ici nĩ moigaga nĩ kũigĩrĩrwo ti niĩ Ĩĩ, ona tiga kũndirikania-ĩ Mhm. hĩndĩ ĩmwe no ũcio nowe mũirĩtu ũrĩa ah, twanageria ah, tũkĩrera ciana ciakwa na ciana citũ na mũtumia wakwa kwandĩka-rĩ Eh, ah, kairĩtu kau rĩ- rĩrĩa kanjirie gũthura mata na ke- gakĩanjia kũimba maca- macarĩ eh, ah, mũtumia wakwa akĩnjĩta keheri-inĩ eh, Ah, na nũĩ ah, tondũ kairĩtu gaka gakoretwo nyũmba ĩno na no kuo ngĩrĩ-rĩ eh. na gũtikĩrĩ njogo ĩngĩ Ĩĩ, na gũtikĩrĩ nyũmba ĩno. njogo ĩyo ĩngĩ rĩ nĩ mũkũĩrwo wa mbere kaingĩ agĩkoragwo arĩ niĩ Cause of course, nĩwe ũgũĩkũĩrwo ũgũkorwo wĩ mũĩkũĩrwo wa mbere Ĩĩ, na rĩu nĩ ũndũ wa gwĩkuĩrwo gũkũ rĩ Ĩĩ, njoke na thutha hanini harĩa gĩkũyũ-inĩ rĩ ĩĩ. wanaigua kana matukũ-inĩ maya nĩ ũigua andũ makĩaria ũhoro wa mbũri ya kũhata mĩruru Aha, ĩĩ, nĩ magwetaga ũhoro wa mbũri ĩyo ya kũhata mĩruru ĩĩ. tondũ ona hĩndĩ ĩyo gĩkũyũ-inĩ rĩ

tiwe mwene kä Eh, tiwe mwene tiwe waciarithia mwa eh, tiwe waciarithia mwarä eh, etĩkĩra kũmĩruta nĩ gũkamenya nĩwe tiwe etĩkĩre atä gä ko gä kä kana Eh. thahu å yå wekä ka gå kå rä Eh, ndirä tiwe ndarĩ handũ ahutanĩtie ndirä naguo. handå hutanä tie naguo Eh, na ũririkane tũroiga ũguo kĩrĩa na gĩgũtũma ĩkũĩrwo rĩ Eh. ririkana ndanakwĩra ũhoro wa mathaa marĩa twĩtaga ithaa rĩa njiarano Eh, kuga atĩ mũthuri araima thingira eh, agathiĩ nyũmba ya mũtumia ya mũtumia nyũmba ya mũtumia gĩkũyũ-inĩ rĩ Mhm. ndĩrĩ ndirica Eh. ndĩrĩ thitima Eh, na mathaa maya ma njiarano rĩ Eh. gũtigĩakĩtio eh, tawa gũtigĩakĩtio tawa

thahu ũcio rĩ Eh. na mũndũ gũkana tiwe wekire gĩko kĩu rĩ Eh. nĩkĩo kũigua harĩa akĩruta kĩ Takĩ. mbũri Eh. mũirĩtu angĩgĩciarĩra mũciĩ Eh, ngũkwĩraga ndarĩ na kairĩtu eh, kairĩtu kau rĩ ah, hĩndĩ ĩrĩa gatwarirwo ah, nĩ mũtumia rĩ Eh. na njĩra ya ũgekĩra rĩu rĩ ah, ũraiga ndũraigua wega eh, Ah, reke ah, tũgĩgũtware Eh. ũgakĩrorwo nĩkĩ eh. no we rĩ nĩ anjĩra ũyũ gũtirĩ marĩria matũmaga mũndũ athũre mata gĩthemba kĩu na gũtirĩ malaria matũmaga mũndũ arege irio iria tũrĩte tũrĩ na imbe magũrũ ĩĩ ona malaria maya ma gũtahĩka rũcinĩ rĩ Ĩĩ. ah, mau nĩ maria nĩ marĩkũ Eh, rĩu agĩgatwara rĩ rĩu hihi hĩndĩ ĩyo we nĩ ũgũkĩrutĩte ĩhĩ ya mĩruru tondũ atagĩciarĩire gwakwa no nĩ akĩrĩ narĩo ĩe narĩo Ĩĩ. no rĩu rĩ kairĩtu makinya kũrĩa kwa ndagĩtarĩ rĩ Eh, na na na mutumia magikiaria na ndagitari na akimwira kiria kiamurete ri Eh, nake ndagitari agikingira keheri na kairitu ri eh, mutumia etirwo ni kiriro eh, tondu ndagitari ni aihurira kairitu kena ki kena nda kena nda Oh, koguo na hatirĩ handũ uh, mu- mũtumia waku ekwarĩtie nako gũkoria kana Hihi, nĩkanda aca kendia Oh. nĩ tũthiĩ ũkarorwo nĩ kĩ Eh, kaa wĩna malaria wathondekwo malaria maya. ũgathondekwo malaria maya Eh, no werĩ Eh. nĩ arona haha ũrĩa ha- hahana hahana Eh, rĩu wĩiguire kairĩtu karĩrĩte kagĩte ndiũĩ nĩ rĩao atĩ mi sijui ni ya nani Eh. nona nĩ ekũrigwo tondũ rĩrĩ Eh, ah, nake rĩ aha. eh, nĩ wa kĩmandi kĩa rume Rĩu Thiĩ rũnde. eh, nĩ ci- ona ndu- nĩ- nĩ- nĩ- reke tuge atĩrĩrĩ Eh. ona no age gũkorwo eh, ciĩrũnde tondũ ga- nĩ kairĩtu gateyũĩ mũno ĩ Eh. no rĩu rĩ ah, gagakorwo ke vulnerable Nĩ tondũ wa rĩrĩ kũrĩa koimĩte Mhm. situation inĩ ĩrĩa kaimĩte Oh. na makĩria mũno kaimĩte kũndũ gũthĩni na kangĩgoka gũtũkinyĩrĩra nĩgetha tũkandĩke rĩ Eh, eh. nĩ kagereire kũndũ kũingĩ mũno Oh. Ah, na kumwe rĩ hihi ona ngeciria ta- tarĩ gũkĩhahamwo Eh. kana maũndũ ma mũthemba ta ũcio Ĩ tondũ no airĩtu ona waigua rĩ atĩ nĩ kũraciarwo rĩ Mm. ah, airĩtu nĩ makoragwo na mathĩna maingĩ Ah, Ah, tondũ rĩmwe nĩ ũgũgĩthiĩ kũndũ maingĩ njũria eh, nĩ ũndũ wa thĩna waku rĩ Eh. mũndũ agĩke atĩa Ona ũrara ũguo wika nĩ ũkwaga ha kũrara na ndũrenda gũko- kũrara harĩa nja. Ĩĩ, na ndũrenda kũrara Kwani harĩa gũkũ nja. ndũrarwo. Ĩĩ, tondũ rĩu wĩ nja ũrĩ ũgwati-inĩ Ĩĩ. na wathiĩ kwa mũndũ ũrĩ Ũrĩ ũgwati-inĩ ũgwati-inĩ. rĩu nĩkĩo ngũgĩkwĩraga ũhoro wa kĩrĩa gĩgĩtũmaga mũthuri eke atĩa Ĩĩ. agĩkane nona rĩu ihu rĩrĩ rĩaciarirwo mũciĩ na kũngĩgĩkinya rĩu atĩ ihu rĩrĩa mwanake nĩ nĩ arĩrega rĩ Ĩĩ. ah, nĩoiga ti rĩake rĩ Mhm.

hihi mu- mũirĩtu ũyũ ah, ũrahirire ihu-rĩ ah, rĩngĩ mũtigũranaga Mhm. no thamna twĩraibire Eh, na mũirĩtu aratambwo nĩ mĩrarĩ eh, ĩratamba ĩrorete na kwĩ mũirĩtu ĩragĩtamba ĩrorete kĩ Eh, kwĩ mũirĩ mhm. kwĩ mũirĩtu kuguo-rĩ ah, kĩhonia kĩa ndeto ĩno yothe-rĩ Eh, nĩ ũkĩhũrwo ndoco eh, na wahũrwo ndoco rĩ ah, mbũri iria ũkũhũrwo kenda rĩ ĩĩ tũtigũtara ya ikũmi rĩ ĩĩ ah, ũkũhũrwo tondũ kwĩ magongona megũthiĩ na mbere ĩĩ ma kĩndũ twĩtaga njiarano ĩĩ tondũ mwana ũyũ waku rĩ ĩĩ no nginya arĩheo mũhĩrĩga ĩĩ nigetha aheo a sense of belonging na nĩkĩo ũrona ndũire-inĩ itũ rĩ tũtiarĩ na ciana cia kũrũra ĩĩ

Ah, ena wĩigĩrĩrĩki mũnene mũno Mhm. tondũ nĩwe warũrĩra rwaku Ĩĩ, Na ĩĩ, nĩkĩo- tondũ nĩ nyina ũmwe na- na mamu wa- na nyũkwa. na nyũkwa Ĩĩ. kuma o harĩa Ĩĩ. na nĩkĩo ũrona atĩrĩrĩ Mhm, ah, tũkũrĩte tũkĩragwo atĩrĩrĩ mhm. ah, atĩ mama guo ũngĩmwĩka ũndũ mũru rĩ no ethũe mũko Egũgwĩthũĩra mũkonyo. egũkũruma na rũrĩra Ĩĩ, ĩĩ, tondũ nĩho herũrĩra thoguo ti warũrĩra rwanyu aca no marogwo nĩ wakĩ nĩ wa rũrĩra rwanyu nĩ wa rũrĩra rwanyu